Bu yurtum, toprağım, halqımnıñ Vatanı. Men Qırımım, Qırım, bu noqta menim. Bu menim yerim, bu yer menim. Ablemit, nasıl tüşünesiñ, bu satırlarını kim yazdı?

Bu şiirler böyle bir ilham olıp kelmeyler de, böyle bazı da ağırca bir vaziyetler ya da tüşünceler zamanında yazılalar. Ya da bir şey körsem, ebet, ayat, ömür, etraftaki adamlar, episi bular bu şiirlerniñ yazılmasına bir ilham olalar. İlham demege mümkün, siltem olalar. Sizge, siziñ şiirleriñizden sizge eñ yaqını nasıl? Onı aytıp olamam, çünki episi bir, mına, insanlar nasıl fotoğa çıqalar da, özüniñ ayat devamında nasıldır bir adiselernen, olıp keçken vaqialarnen bağlı nasıldır fotoları qala. Mende de bu şiirler, er biri ayatımnıñ bir de bir devirniñ bir aksi, bir noqtaçığı kibi qalalar. Episi olar menim hatırlavlarım, çoqusı, yani özüm yazğan şiirlerim, olar çoqusı menim içimde, tüşüncelerimde, Ayatımda olıp keçken şeylerniñ bir izleridir. Onıñ içün qaysı biri, bilmeyim. Siz qaç yaşından eserlerni yazmağa başladıñız? Birinci şiir pek külünçli. Çünki men ösken yerde, men Qırımnıñ Aqjeyh qasabasında, Razdolnaya degen qasabasında doğğan edim, anda Orman degen şey yoq edi. Amma ne içündir, şiirim ormannen bağlı edi. On bir yaşında olğanda, öyle bir dörtlük kibi bir şey bağlandı. Ana işte, men bellesem, belki onı öyle esap etmege mümkün. On bir yaşında olğanda bir şey, birinci şiirim peyda oldı demege, doğdı demege mümkün. Amma böyle terence bu şey aqqında men Endi studentlik devrinde tüşündim. Men endi bu şiirlerni anda-mında qaldırmadım, toplap başladım, bloknotqa yazıp başladım ve ondan belki de endi özümniñ yazğan şeylerime böyle bir ciddice baqıp başladım. Endi şiir yazam demege mümkün edi. Öz eserlerinde nasıl mevzunı köteresiz? Nasıl mevzular? Aytqanım kibi, ayat meni böyle şiir yazdırta, ya özümnen olıp keçken şeyler maña şiir yazdırta, meni raatsızlay. Mına bu bütün raatsızlağan şeyler menim şiirlerimde yer alalar. Men çoq böyle, çoq şeyler aqqında tüşüngen insanım, ğaliba, ve bu Böyle bir felsefiylik demege mümkün onı. Öyle şeyler, yani, yani insannıñ içindeki dünyası, içteki dünyası, onıñnen olıp keçken deñişmeler, onıñ dünyağa yapqan areke, dünyada yapqan areketleri meni çoq raatsızlay. Öyle. Siz bizge öz şiirlerinden birini oqup olursızmı? Keliñiz, men sizge baştan Qırım aqqında bir şiirni oquyım. Bu şiir Navrez, Navrez vaqıtlarında belki doğğandır, çünki bu baarnen bağlı. Ne de nazik bu baar! Şeftalinen bademler dersiñ genç kelinçikler qamaştıra közlerini. Dağlar endi uyana, irmaçıqlar şırılday. Şiñ balalarday quvalay özenlerge çöpçüklerni. Özenler de suvğa tolup, taşıp çapa deñizge, haber ete erkeske Baar keldi Qırımğa. Unut eski dertlerni, baq etrafqa, em quvan, Ne de güzel yurtumız, muqaddes Qırım, Vatan! Pek meraqlı ve nazik şiir. Sağ oluñız. Bu, demek, Qırımdaki şeyler körü özüniz köredirsiniz, ya insanda mıtlaq böyle bir quvanç, bu naziklikni körse insan, bu bizim Qırımımıznıñ dülberligi, o özü ilhamlandıra ressamlarnı, şairlerni, insanlarnı, nasıldır olarğa ümüt bağışlay. Siz Qırımnıñ qaysı yerlerini pek sevesiz? Men Qırımnıñ er bir yerini sevem. Qırımnıñ özüni sevem. E, sizge eñ yaqın olardan nasıl? Aytıp olamayım. Misal içün, men doğdım çöl tarafta. Öyle oldı ki, tamırlarım Bağçısaraynıñ alma boyundan Em de Üsküt'ten. Amma men özüm doğdım Qırımnıñ çöl tarafında. Em de onıñ qoqusını, onıñ davuşlarını sevmeyip olamayım. Men anamlarğa barğanda, yolda ketkende, u tarlalarnı körgende, bu ufuqqa cep barıp yetken dülberlikni Körgende yeşillikni, bu çeşit türlü renklerni körgende, qışta olsun, küzde olsun, er vaqıt, onıñ renkleri özüne has. Dağlarğa barğanda, ebet, anda, anda köz qamaştırıcı dülberlik, ebet, andaki de, aytam da, em, em davuş, em qoqu, em körüniş, er bir şey, insanlarımız, episi o qadar, amma, Yaqın ve o qadar sevimli, men bilmeyim. Men Qırımnıñ iç bir yerini ayrıca aytıp olamam. Episi dülber. Siz boş vaqıtta nenen oğraşasıñız? Siz mende boş vaqtım bar dep beylesizmi? Men asılında, biz ebet, bizim halqımız raatlanmağa bilmegen halq. Çalışmağa yahşı bilgen halq, amma raatlanmağa daa ögrenip olamağan halq. Asılında men. Kompyuter başında oturmayı sevem, yani çeşit türlü malümat qıdırıp, haberlerni ögrenip, dünyada olıp keçken şeylerden haberdar olmağa sevem. Em de, şimdi men, misal içün, böyle işte bir yerde çalışmayım, amma er vaqıt nasıldır tercümeler, nasıldır bir tahrir işleri, bir şeyler yapmağa tırışam. Em de ev bikesi olıp, Künüm qorantağa bağışlanğan. Kim sizni er vaqıt ilhamlata? Kim er vaqıt ilhamlata? Toqta, bilemeyiz, men onı soradım. Ayat, mına sizlerni körsem, misal içün, belki sizlerden bir Bir şeynen, bir şey sizden maña böyle bir siltem olsa, sizden bile qonuşıp, siznen qonuşqan soñ bir şiir yaza bilem. Ya universitette nasıl dersini alıp keçtiñiz? Ondan da haberiñiz bar, ya? Universitette çalışqanımdan, bir vaqıtları, ebet, men çalışqan edim universitette. Bir yarım yıl qadar. Kafedrada assistent olıp çalışqan edim, ondan soñ aspiranturağa kirgen edim. O demek, oquvımı devam etken edim, tasil almaqnı, ilimnen oğraşmaq içün. Qırımtatar edebiyatı kafedrasında çalışıp, qırımtatar edebiyatınıñ çeşit devirlerine bağışlanğan dersler alıp barğan edim, praktikum alıp barğan edim, böyle derslerge kirgen edim. Ocalıq yapqan edim. Ya siziñ balalığıñızda nasıl öyle büyük bir arzuñız bar edi? Bilmeyim. Bar edimi asıl büyük arzum? Men bala olğanda kosmosqa uçmaq. Men pek te astronomiyanı seve edim ve Mutlaq kosmonavt olacam dep balalıqta ayta edim, kerçek bar edi öyle bir büyük, büyük arzu. Em de öyle de bugün gece men yıldızlarnıñ Mecnunı, yıldızlarnı pek sevem, baqmağa, körmege, işte bu kosmosnen bağlı şeylernen. Pek meraqlanam. Ya niçün kosmonavt olmağa no, olmadıñız? Niçün kosmonavt olmadım? Onıñ pek, men belesem, pek te qolay añlatmağa. Birinciden, men oña dayanamaz edim. Çünki yolda, men pek uzaq yolda bile, uzaq olmasa bile yol, men bu yolğa dayanamaym. Menim başım aylana, yüregim bulana, onıñ içün meni bazıda bir qaç kere maşinanı toqtatıp, tekaranç havalandırma kerek ola. Onıñ içün kosmosta kerek olğan bu azırlığım, sağlığım yoq edi. Onıñ içün bu birinciden. Soñ, o, er kim kosmosqa uçmaq mümkün degildir dep belleyim. Buña kerçek azırlıq kerek. Siziñ sevimli eseriñiz nasıl? sevimli eserim. Men sizge sevimli ceryannı ya da nasıl deyim, usulnı aytayım. Men böyle postmodernizm degen bir şey bar. Ya da bu eserler böyle bir timsaller tolu olğan, yani doğrudan-doğru yazmağan, nasıldır bir İçinde daa bir manalar saqlağan eserlerni sevem. Böyle müelliflerden aytsam, dünyeviy edebiyattan Hulio Kortasar degen bir yazıcı bar edi. Bizim edebiyatımızda men şimdi pek ziyade Hikâyeci Sohta adınen Peyda olğan, dünyağa çıqqan yazıcımız bar ve onıñ Furtuna degen kitabı bar. Andaki tili, yazılğan tili bizim edebiyatımıznıñ on doquzıncı asırnıñ soñu, yigirminci asırnıñ başında yazğan tiline yaqın, amma bu zemaneviy yazıcılardan biri ve. Asılında edebiyatımıznıñ şu devirini de begenem. O, soñra Cengiz Dağcınıñ eserlerini begenem. Yani böyle pek, pek zengin obrazlı edebiyatnı begenem. Ya mana siz şaire oldıñız, ya mektepte edebiyatnı sevdiñizmi? Ebet. Ebet, em de bizim ocamız. O vaqıt qırımtatar edebiyatını ya da tilini ögrenmek imkân yoq edi mende. Men Qırımda doğıp östüm ve atta seksen doquzuncı senede mektepni bitirdim. Onıñ içün o vaqıt qırımtatar tili daa böyle keñ darqalmağan edi. Em de Qırımda, aslında mektepte men bir qırımtatar olğan vaqıtı olğan edi. Bir dane qırımtatarı mektepte. Ve men rus edebiyatını, ukrain edebiyatını ögrengen edim. Ve, ebet de, bu ocalarımnıñ bekim işidir. Olar meni em alıştırdılar, em de sevdirdiler. Em de ondan da başqa, evimizde kitap, kitapqa ürmet bar edi. Evimizde qırımtatar edebiyatını Taşkentten mında Qırımğa poçtanen anamnen babam sımarlap mında oquy ediler, öyle kele edi kitaplar. Kelni, siz bizim seyircilerimizge daa bir şiirini oqursıñız. Yahşı. Nasıl şiirini oqucaqsız? Nasıl şiirini oqurım? Men sizge endi Şimdi tamam dut pişken vaqıtı ve men sizge balalarğa bağışlanğan, işte balalarnen bağlı mevzudan bir şiir oqurım, Dut. Bağçalarda bereket, alim yüre azbarda. Anda cilek allana, mında giraz ballana. Bahtlı alim bosağada, ağzı, burnu merekep. Ne bu qadar dülberleştin? Dut aşadım, dut pişti. Ana işte balalarnıñ ne dut aşağan vaqtını biledirsiz, e? Ağzı-burnu qap-qara olıp kete Murat Yaşar. Siziñ azbarıñızda dut ösemi? Öse, amma daa yaş ve em de öyle pek çoq bereket olmay ondan. Qara dut bar bizim azbarımızda, menim aqayım oturttı. Ya siz ne qadar kitap yazdıñız? Kitap? Bilesiñizmi, bu kitap yazuv meselesi bile şey. Çıqtı, kâğıtta, böyle kâğıt şekilinde bir dane cıyıntıq, Yeşil kâinat adınen, eki biñ on üç senesi. Amma men özüm endi elektron şekilde toplağan şiirlerimi esaplasañız, şimdi aytırım qaç dane. Daa yaqınlarda daa bir danesini azırladım, endi-endi, tazeçik. Estrogen adınen u büyüklerge, büyükler içün sevgi mevzusında ziyadesi, periformat, ses ve davuşlar, soñra niti degen rus tilinde men, men üç tilde bile em yazam, em tercime etem, rus, ukrain, qırımtatar, bir dört mü, üç mü, dört mü, beş mü daa esaplamağa mümkün. Böyle elektron şekilde internette tapmağa mülkün olarnı. Maya hanım, siz bir oquv yurtlarda ocalıq yapa ediñizmi? Mına siz soradıñız da, universitette. Mına tek bu ocalıq şul universitette, universitet devrinde olıp keçti, bir buçuq yıl qadar. Ya siz mına öz talebelerge bir öyle ev işini, şiir, dörtlük bir yazmağa bere ediñizmi? Aslında Universitet derslerinden şiiriyetke çoq vaqıt bağışlana, em de şiiriyetniñ qanunlarına, qaidelerine çoq vaqıt berile. Biz böyle praktikum olğanı içün onı üstten keçe edik. Amma, ebet de, bu mevzuğa çoq şey bağışlanğan, çoq eserler bağışlanğan. Misal içün, Şevket Yunusovnıñ Arhitektonika stihoslojeniyâ, bilmem, bir şey degen kitapları bar. Bu yigirminci, otuzıncı senelerde yazılğan şiiriyetniñ quruluşu aqqında. Çünki şiiriyetniñ özüniñ mına böyle mimarcılıq ya da ev qurmaq, misal içün, ya, nasıl ev qurula, onıñ özüniñ bir özegi bar, temeli ola. Amma Şiir yazmaq, o, o, öyle bir meraqlı bir şey. Şair, o, er kim ki, er, er bir insan kibi de bir insan, amma o, dünyağa başqa türlü baqa. O, bu dünyadaki olğan teessuratlarını sözlernen, bu tüşüncelerni sözler vastasınen añlata, ya, özüniñ duyğularını, Sözler tizip, em de bu sözler qafiye ola, qaviy qafiyeli ola, yani olarnıñ bir parçaları uyğun kele, em de bu bu sözler tizilgende satırlar vezin degen şey bar satırlarda, olar belli bir ecalar bir-birinen uyğunlaşıp uyğunlaşıp bile şiir ola. Amma onı mümkün insannıñ içinden kelip bu bütünley yazıla, azır olıp kele. Başqa şairler onı mahsus bir-birine uyğunlaştıralar. Misal içün men yırlar metinlerini yazam ve anda muzıkağa sözlerni uyğun etmege kerek ve bu endi bir emektir, iştir. Onı. Keliştiresin, onıñ bir qaç dane ecası olmaq kerek, bu ecalar, satırlar özara qafiyeli olmaq kerek, yani ecalarnıñ bir qaç dane mıtlaq olmaq kerek, mında on üç dane, mında on beş dane eca olamay, olar soñ uyğun kelmey bir-birine, yani bu endi bir ev qurmaqtayın bir iş. Ya siz nasıl yırcılarğa muzıkağa sözler yaza ediñiz? Muzıkağa çoq, endi çoqtır esap etmege mümkün. Baqıñız, yaqınlarda biz Edip Bağçısaraylınen bir qaç metin yazdıq, bu eñ taze işlerden demege mümkün. Riana Tarkova, Eş Nayt, Marlen Settarovdan başladım. Marlen Settarov o menim, menim şiirime eki yır yazğan edi. O aksine yazğan edi, menim metinime. Soñra, ımm. Ya Server Kakura. Server Kakuranen çalışmadım. Server Kakuranen böyle işbirlik olmadı bizde. Yani, olar çoq, İlgiz Bagabdinov, menim keñem emşirlimim, Şatur Gudur gruppası rok yırlay, Fatma Ceparovanıñ bir qaç türküsi bizle bile işbirlikte yapılğan edi. Yani, bu, bu, bu saada bayağı şey yapıldı. Güle. Mına men yahşı tanışım Riana Tarkovanen ve ya siz nasıl onıñ yırı. Qaysı bir yırları? Şimdi aytırım sizge, Merdiven, Meşur yigit. Meşur yigit. Begenesiz ya? E, menim eñ sevimli Riana Tarkovanıñ yırı. Menim de. O, ingliz tilinde yaza metinni, soñra biz onen beraber. Bu qırımtatar metinni tapamız. Qızçığım, kene de men qırımtatar metinni men yapqan edim. Bir qaç türkü, böyle aytam da, bu işbirlik endi böyle bir bayağı olğandır, öyle aytmağa mümkün. Keliniz, siz bizim seyircilerimizge, balalarğa daa bir şiir ayta aytarsız. Yahşı, pek çoq büyük bir hoşnutlıqnen. Men mışığım bar, sarı bir mışıçığım. O, asılında men mışıq sevdası ve oña bağışlanğan, mışıqlarğa bağışlanğan bir qaç şiirim da bar. Ana, sizge kim meni ilhamlandıra dep soraysıñız, mışıqlar ilham bağışlaylar maña. Fır-fır-fır degen bir şiirçik. Saba meni uyandırır yımşaq sarı fır-fır-fır, Etrafımda aylanır, pancaçıqnen toqunır. Men közlerim açılmazdan dolaflarğa taba ketem, Tepsiçikke yemni tökem, fır-fır-fırnı söndürem. Aşar eken o tınçlana, bir top olıp toplana, Men de yatıp yuqlar edim, çalar saat çala endi. Ana, sizge sabamız öyle başlay. Pek begendim bu şiirni. Sağ ol. Ya şiir, ya eser yazğanda eñ ağır şey ne ola? Menim içün vaqtında yazıp taşlaması. Eger de men onı, şiirni, Şiir özü kelse, vaqtında yazıp qoyması, eñ ağır. Yazmadıñmı? Olmadı. Amma eger de böyle bir mevzu berilip, vazifenen yazılsa, ağır şey, işte, bir, o da bir iş, onı yapasıñ, onı böyle, bu endi, misal içün, nasıl deyim, sımarlağan adamnıñ talaplarına köre, eger de sen o talaplarğa kelişmeyseñ, Soñ bir qaç kere tekrarlap, ğayrıdan sözler qıdırıp, ğayrıdan yapıp qoymağa kerek ola, belki odır. Ya siz eserlerni tercime ettiñizmi? Çoq eserler tercime ettim. Ya nasıl memleketlerde oldıñız? Nasıl memleketlerde men tek Tek bizde oldım. Qırımda oldım, Ukrainada, Lvov şeerinde oldım, Kramatorsk, Harkov şeerlerine bardım, amma sıñırdan daa bile keçmedim. Ya, siz hatırlasañız, belkim siz aytırsız bizge, bizim seyircilerimizge, ana-babañız sizge er vaqıt aytqan nasiat ya da ayat dersini? Ayat dersi? Ebet, ale daa anam bugünde de böyle bir nasiatlar ebet ete, amma olarnıñ bir şeyi bar edi, babam da, anam da, olar ziyade bizni özümizniñ küçümizge işanmağa, özüñiz bilesiñiz, dey ediler. Çünki mına bu. ayatta özün seçip, özün mesüliyetli olmaqnı ögrete ediler. Yani bir şey yapqanın sen qata yapa bilesiñ, amma sen onı añlap, añlı sürette, em de bu mesüliyetligini añlamaq kereksiñ. Yaptıñmı, neticesi ne olacağını tüşünmek kereksiñ, bu şiñi ögretken ediler. Maya hanım, siz biznen birlikte olğanıñız içün çoq teşekkürler sizge bildiremiz. Çağırğanıñız içün çoq sağ oluñız. Ve biz, yazıq ki, programmamız soñuna yetti ve biz seyircilernen sağlıqlaşmağa mecburmız. Biz sizni daa çoq musafirlernen quvandırırmız. İlleride körüşkence!